Tawhid diýdik, diniň asly we esasy diýdik. Tawhidiň tersi hem şirk. Tawhid, Allany birlemek diýmek. Emma şirk näme? Alla Tagala şärik goşmak. Tawhidiň zyddy, düýbünden tersi. Şonuň üçin bir musulman adam akydasyny, pikirini, düşünjesini, ynanjyny şirkiň Ulusyndan, kiçisinden we şirke eltýän ähli zatdan saplamaly, haýatyny şirke sebäp bolaýjak zatlardan hem näme saplamaly, päklemeli. Şirkiň hapasyndan, küfrüň hapasyndan musurman pikir-düşünjesini, ygtykadyny näme saplamaly? We müşriklerden, kapyrlardan musurman adam näme uzak bolmaly, şolaryň ýolundan, ýörelgesinden, dininden, ynanjyndan, ygtykadyndan, hemme zadyndan musurman näme uzak bolmaly? Ine, eziz musulman doganlar diýdik, yslamyň şerigatdaky manysy ýene bir gaýtalasak, tawhid bilen Allaha tabyn bolmak, ytagat, ybadat bilen Allaha boýun egmek we şirkden we Allaha şärik goşýanlardan saplanmakdyr. We Allah Tagala Kurany Kerimde aýdýar, Äl-Imran surasy Kurany Kerimiň üçünji surasy on dokuzynjy aýatynda, Inne'd-dine indallahil islam diýýär. Allah Tagalaň gatynda ýeke-täk hak din yslamdyr diýip aýdýar Allah subhanahu wa taala Kurany kerimde. Ýani bizi ýaradan, älem jahany ýaradan şu bütin barlygyň eýesi, ýaradyjysy, Robby. Biziň Robbymyz, eýämiz, bize ryzyk berip duran, bizi öldürip direldip duran, ähli zadyň eýesi. Allah subhanahu wa taala näme diýýär? Meň gatymda ýeke-täk hak din bar diýýär. O-da diýýär yslam. Inned-dine indallahil-islam. Allah taalaň gatynda ýeke-täk hak din yslamdyr. Ne hristianlyk, ne mesihilik, ne başgasy. Bular barada ýene öňümizdäki e, agzap geçeris. Bulaň hemmesi üýtgän, bozulan, aslyndan näme uzaklaşyp giden ynançlar. We Allatagalaň gatynda ýeke-täk dogry din ba, we Allatagalaň ýeke-täk kabul etjegi dogry din ba, ol hem näme musulman doganlar? Yslam dini. We dinimiz Yslamyň musulman doganlar, Dinimiz Yslamyň musurman doganlar bäş sany akga rukuni bar. Rukuni diýýänimiz esasy, daýanjy, diregi bar. Bäş sany akga. Hezreti Omaryň ogly Abdullah radiyallahu anhuma rowaýat edýär.

Hezreti Omar razyýallahu anhyň ogly Abdullah, Pygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň şeýle diýenini eşitdim diýýär. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diýýär, Yslam bäş zadyň üstüne bina edilendir. Bir Allada, bir Allah Tagaladan başga hak ilähiň ýokdugyna we Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň Allah Tagalaň Resulydygyna şaýatlyk getirmek. Namaz kylmak, zekat bermek, haja gitmek Ramazan aýynda Oraza tutmak diýýär. Bu hadys Buhary we Müslimde geçýär. Diýmek, musulmandygyny di, musulman doganlar dinimiziň näçe sanakga rukuny bar eken? 5 sanakga. Musulman bolan adam hökman suratda şu 5 zady berjaý etmeli, amal etmeli. Birinjisi näme? Iki şaýatlyk. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Birinjisi tawhid, ýerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň näme? Pygamberligini kabul etmek, şoňa şaýatlyk getirmek. Soň hökman suratda namaz kylmaly, bäş wagtyna. Eger musulman bolsaň, bäş wagtyna namaz kylmaly we sen musulman bolsaň, seň üçin şu bäş wagt namaz bütin dünýewi işleňden, hemmesinden öňde, ýokarda bolmaly, birinji ýerde durmaly. Ýok, meň işim bar, ýok, meň şul bar, bul bar diýmeli däl. Birinji ýerde durmaly, hökman musulman adam bäş wagt namazyny berjaý etmeli. Soň Ramazan aýynda agyz beklemeli, saglygy ýerinde bolsa. Soň ýagdaýy bolsa haja gitmeli. Soň ýagdaýy bolsa baýlygy zekat beriljek mukdara ýeten bolsa zekadyny bermeli. Ine şu musulman doganlar dinimiziň näme bäş sanakga sütüni diregi.